Рөстәм Яхин, халкыбызның сөекле композиторы. Татарстанның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләге лауреаты, СССРның халык артисты, ниһаять, республикабыз гимнының авторы. Аның кадәр дан-дәрәҗәләргә ирешкән, мактаулы исемнәргә ия булган, милләт мәхәббәтен яулаган кешенең тормышы җитеш һәм бәхетле булгандыр инде дип уйлап йөри идем. Ничектер, ялгызым гына бакча йортында уйланып йөргәндә, кулыма аның хакындагы китап килеп керде. Музыка белгечләре Йолдыз Исәнбәт һәм Клара Таҗиева төзегән бу китапта композиторның замандашлары, Иҗатташлары аның хакындагы хатирәләре белән уртаклаша. Баксаң, данлы, шанлы шәхесебезнең тормыш юлы да гел болытсыз гына булмаган икән бит. Китапны бик тиз арада йотлыгып укып чыктым да, Рөстәм ага тормышын өйрәнүне дәвам иттем. Чөнки, никадәр генә тулы булмасын, бу китаптан күп кенә сорауларыма җавап таба алмадым. Мәсәлән, кайда композиторның архивы, музее бармы, мирасы сакланганмы? Исән чакта ничек яшәвенә дә ишарәләр генә күрдем, ачыктан-ачык сөйләргә җөрьәт итмәгәннәр. Минем исә чынбарлыкны беләсем килде. Югыйсә, композиторның тормышы хакында имеш-мимешләр генә йөри. Ә Рөстәм Яхин кебек олуг музыкант, композитор гайбәтләрдән өстен булырга, аның яшәеше һәр яклап өйрәнелергә тиеш. Ул моңа лаек, чөнки халкыбызны олылап, рухи баетып яшәгән кеше.
Татарның рухын, Чалдырган, чалдыру гына түгел бу, шуннан үсеп чыккан ике кеше бар. Берсе аның Салих Сәйдәшев, икенчесе аның Рөстәмият. Аның мөмкинлекләре булмады. Ул да гомере буе кыйналды. Сандугачка бәйләнәләр синең канатың, арганыкыннан кечкенә диләр. Тукып торулары нәрсәдә дим. Ну, беренчедән, э, аның кайтуы белән Ул бит аны җибәрделәр нигә? Монда кайткач укытырга консерваториядә. Ул консерваториядә композиторларны әзерләргә тиеш иде. Рөстәм кайткач аңар менә шушындый композиция укыту урынына гади примитив предметларны бирделәр. Менә шул ансамбль, тегесе монысы шушындый инде композиция түгел. Бу әлбәттә аның кимсетү инде. Теге тәмамлаучыларның концерты булган Мәскәү консерваториясендә. Моны чакырганнар. Ну шимбә көнне ул кемгә инде сорасын? Миңа рөхсәт итегез дип. Анда бездә айлап җырлаучылар булды заманда. Бу сорамаган и дүшәмбе Татарстан поезды инде ул тозлардан ничәдә килгән дип хәтерләмим. Ну бу соңа калган. Димәк, Бүкшиннән китеп, Дүшәм без соңа калган. Моның кайтуына караса, студентлар газетасы «Позор молодому педагогу» и приказ объявить выговор. Шундый нечкә күңелле кешегә бу шушындый каты Бәрлү, аны мыскыл итү, бу тозада бер сәгатьтән ятып китерә. Прошу уволить. Димәк, яшь талантлы композитор кемгәдер комачаулаган. Аны махсус китәргә мәҗбүр иткәннәр. Үзгәртеп
кормый торганчы башланды бит. Тернәбап коңа мәйтә менә шулай ирстәм. Ләкин шундый хәлдә матди ягы бик читен. Укытмый. Шулай дигәч, э, Валеев обком секретаре күрәсең инде табиб белән сорашкан, сорап тормадым мин. Бирәнем чакырганнар әйткәннәр, эшкә алырга дип. Моны чакырганнар консерваториягә. Әлбәттә, ничек барсын инде ул. Алар узгач, шул никәтле. Әле соңыннан мыскыл итеп бит аны почетный профессор итәләр, имеш. Чама кирәк моңа аларның почетные. Ә бу зарплатасыз. Шундый дәрәҗәле, шундый талантлы инде ахыр чиккә җиткән иде. Кысынкы инде. Аның теге нидә дә бар анда күп кешеләр әйтә бит, күрә, әнә китапта да анда әйткәннәр. Бөтен кеше күреп торды инде аның хәлен. Әгәр замандашлары сөйләмәсә, бу сүзләргә ышанмаган да булыр идем. Ике йөздән артык җыр һәм романс, инструменталь музыка әсәрләре авторы шундый кысынкылыкта яшәгән. Әле җитмәсә, өендә дә бик тыныч булмаган икән. Без гаиләбез белән Татарстан урамындагы җиденче йортка күчтек. Күченгән көнне үк миңа урамда Безнең җырчыбыз Бафирә Гизатуллина очрады. Нәбирә, син э, кем белән яшәячәгеңне беләсеңме дидем. Әйтәм, беләм, ишетеп беләм, бу йортта Рөстәм Яхин яшәгән, ләкин бит инде ул мин аны әйтәм, күрмичә калдым. Э, аның хатыны исән бит әле ди. Менә ул нәкъ сезнең э, сте булачак. Без инде 6 катта, ә ул 7 катта. Э, дидемдә мин әлбәттә монарга бик сөендем чөнки менә язучы буларак мин бу рөстәм якын белән кызыксына торган идем менә инде хәзер э, күчләр генә булгачтан без инде аның хәләл җефете халимә апа белән аралашырбыз мин күпмедер дәрәҗәдә э, композитор турында мәгълүматлар туплап документаль әсәр язармын дип уйладым Ләкин минем бу ниятем барып чыкмады. Халимә апа э, минем белән сөйләшүдән бөтенләй баш тартты. Ул гомумән соңгы елларда үзенең фатирына бер кешене кертми торган иде. Һәм аның белән күпме дә дәрәҗәдә бар тик урамда очраганда гына аралашып аралашып була торган иде. Ә инде урамга да ул бик сирәк чыга иде. Э, ул э, чыга иде бар тик э, нәрсәдер пешереп, шуны бер кәстрүлгә салып, этләр ашатырчы генә, урам этләр ашатырчы генә. Ә инде аның үзендәге этләр турында әйткәндә, алар инде исәпсез-хисапсыз иде, без аның хәтта санын да белми торган идек. Еш кына больницага кереп ята торган иде. Берәр атнага, икешәр атнага ул вакытта инде андагы этләрнең өрүе, андагы чинавы, андагы мәчеләрнең анда кыланмышларына без инде төннәр буе йоклый алмыйча ята торган идек. Ләкин мин бер вакытта бер кайда зарланып хат та язмадым. Мин менә шушы композитор, бик композитор хакында түз, түзергә булдык без гаиләбез белән. Ул этләрне ул ишегеннән генә ашып чыгарып җибәрә торган иде, мәрхүмә. Ул бер мин күргәнем генә анда бер унда бит булгандыр безнең заманда гына.
Бу этмәчеләр хакындагы сүзләр композиторның үзе исән чагында ук ишетелә башлаган иде инде. Әмма ул чакта без моны Рөстәм аганың һәм аның хатыны Хәлимә ханымның кешелеклелеге буларак кабул иттек. Чынлыкта исә ул мондый тормыштан авырсынган икән. Бу этмәчеләр аның тормышына гына түгел, киләчәккә каласы мирасына да зыян салганнар.
Аннары соң минем икенче теләгем, ул да булса, Рөстәм Яхинның кулъязмаларын, шәхси әйберләрен туплап музейга бирү. Ләкин Халимә апа шулай ук бу тәкъдимне ишетергә дә теләмәде. Менә мин бу йортымны үзем музей итеп ясыйм. Монда бөтен шәхси әйберләрне аның үзем урнаштырам диде. Ә инде ул вафат булганнан соң менә без мин көткән бөтен фаҗига башланды. Бер көнне шушы кызым белән урамнан кайтып киләбез, мин эштә кайтып киләм, мәктәптә кайтып килә. Безнең ишек алдында подъездда зур гына шүп иеме тора. Бу нәрсә икән дип аптыраш аптыраш аптырса, күрше Саня пайте бу бездә ирсәгә килгән әйберләре дә. Менә дә ниндер кешеләр килделәр дә дә Бөтенесен дә чылап түктеләр, ди. Ул вакытта миндер теге ике як та туганнар җирдә, яме без аны аңлап бетермәдек, яме кайсы як туганнар, Рөстәм як, я, якын туганнарымы, яки Хәлимә апа туганнарымы, анда аңлап, аңлашу булмады, чөнки безнең белән беркем дә аралашырга теләмәде ул вакытта. Бумышлар килде. Берсе арба белән килде, бу бер бумыш. Анда келәмнәр тутырдылар инде, ти, тинәп, җурганнар анда чыкты. Аннары соң чемодан чыкты, бик иске борынгы чемодан. Менә мин, алар аны бәйләделәр дә, матур гына иттереп, шушыларны арба белән тартып китеп бардылар. Мин менә артларына карап калдым, бик моңсу гына. Менә нәрсә инде икән бу композиторның әйберләре китеп бара бит инде. Бер кешегә бер нәрсә кирәкми бу булып чыкты инде бу әйберләр. Менә шушылай ахыры шулай иттереп бик күңелсез тәмамланды. Күрәсең инде безнең Татар милләтенең бик талантлы балалары менә шулай үзләрен язмышлары шулай ишетеп торганнардыр.
Тагын татарлыгыбызны искә алырга туры килә инде. Күп халыклар үзләренең аз гына исеме чыккан шәхесләренең дә мирасын берәмтекләп җыеп, кадерләп сакларга тырышалар. Аның яткәрен киләчәк буынга илтеп җиткерәләр. Без исә күрәләтә юкка чыгуына юл куябыз. Бүгенге көнгәчә Рөстәм Яхинның музее да юк һәм якын араларда булмас та кебек. Хәер, ул музей ачылса да, анда куярлык әйбер инде калмаган диярлек. Язмыш тегермәне Рөстәм Яхин кебек олуг талант иясен дә нык талкыган.
Аның э, иптәше монда күчте, күчерде инде Рөстәм Яхинны. Ну, яшь вакытта әле әле эшли башлагач шунда э, булыша иде Рөстәмгә аның теге э, җыентыкларны җыеп. Аннары инде хәлләре беткәч, мәшине бер мәшине тапты, аннан икенче мәшине Өченче мәче китте шунда, аннары этләр дә китте. Ярый әле әнә аның племянницасы э, Светлана Семенова бик булыша иде. Ахыргы көннәрдә монда әнә теге урындыклар урындыклар йоклап аңа саклый иде. Исләнеп беткән, бөтенесе теге э, мәче сидеге белән бөтенесе И ул бөтенесен чыгарып, таратып, киптерә иде. В общем, әйтерлек түгел инде. Берсәнгә ул бик авыр иде. Ул күрсәтмәде. Ну, эштә инде, конечно, шундый обстановкада яшәү, конечно, бик авыр. В общем, хәле шундый бик Э, соңгы вакытларда бик начар иде бик котсыз да а вот светлана семеновна бөтенесе күтәрде хәзер монда музыкальный салон булырга тиеш ә шәп бит ә кемне генә тыңласаң да барысы рөстәм яхинның авыр тормышын сөйлиләр ике өлкән яшьтәге кешедән торган гаиләдә бик үк пөхтә тормыш булмаска да мөмкин ник соң берәү дә читтән килеп ярдәм итмәгән Югыйсә, композиторның иза чигүен күргәннәр бит.
Рөстәм абый ул безнең э, сәнгатебездә иң күренекле, иң зур композитор дип просто әйтергә дә була. Шулай, дөресе дә шулай. Ул ялгызрак кеше иде бит менә Рөстәм абый. Ул ну композиторлар вообще аларның дуслары күп булмый. Әнисе үлгәч бик каушап киткән Рөстәм абый. И шуны белеп, шуны күреп, Халимә Закировна шалт иттереп аңа ярдәм кулын сузган. Ул аны ничектер үзенчә ярата иде бит. Ул аны бик шулай Менә ничек татарча әйтәләр аны, ревностно очень относилась, понимаете? Ул аны бер кемгә дә бирергә курка иде. Инде авырый башлагач, бөтенләй хәлләре китә башлады, жатып, жата да башлады. Ул аны үзенчә карады, карамады түгел. Мин аны әйтә алмыйм, карамады түгел, но ул аны ничек әйтим? Менә бу инде аның сәерлегеннән килә диеп уйлыйм. Ә, Ләнинди бераз җүләрлегеннән килә. Ул нишләптер врачларга ышанмый идеме? Бер килгәндә шулай нәрсәдер алып килдек, утырабыз, Мирсәид Ярулин, Рафаэль Билялов, мин өчәү. Ну, менә әлеге дә баягы шул санитария мәсьәләсе. И Рафаэль Билялов нәрсәдер шунда Әйтсен бит, менә Хәлимә апа менә бу ниләрне, тараканнарны диик, менә ничек тә аларны бетерәсе иде. Шуннан бик каты даулап, безне куып чыгарды Хәлимә Закирна. Шундый күренешләр дә булды. Тимәгез минем тараканнарымна, мин алар белән яшим, алар миңа кирәк. Крутушкада ниндидер реабилитационный центр булган ул вакытта. Шунда сөйләштек, Рәшид Фагимович та, Мирсәет Зигидулович та сөйләште. Дальше уже э, э, андагы кешеләр белән мин дә сөйләштем. Шунда, пожалуйста, пожалуйста, бер айга хәтле алабыз. Халима Закирнага әйтәбез, Халима Закирновна, ә район белән, э, Вахидовский район башла, башлыклары белән сөйләштек, менә шундый, шундый ремонт кирәк, пожалуйста, булдырыгыз. Беркем бернинди, пожалуйста, пожалуйста, диеп тордылар. Халима Закировна әйтә, Минем бит менә ничек мин кая куем инде өйдәге шул җәнлекләремне? Ремонт та бик әллә нәрсә кирәкми минемчә. Менә монда гына, тегендә генә, ванналарда гына. Озын сүзнең кыскасы, Вахитовский районыннан бер-ике тапкыр, өч тапкыр килгәннәр, миңа шалтыраттылар аннары. К сожалению, она категорически против.

Аңа нәрсәдер әлеге дә баягы шамаган. Икенче палатага күчерделәр. Бер олырак кына кеше белән менә анда да килеп йөрдем. Но хәле яхшыланмады. И инде менә шул актык яту алдыннан Рөстәм абый үзе сизенгәндер ул. Больниста үлде бит ул. Тырышмадык түгел, тырыштык. Рөстәм абыйны ничектер все-таки аның авыруын да җиңеләйтергә тырыштык. Ә инде менә шушы актык елларда Рәшит шалтырата шул Илгиз Климовичка или туп-туры главный врачка шалтырата. Бер яктан Халимә Закированага аңлатып тырышып карыйбыз. Ансын Ярулин бик тырышты инде үз ягыннан. Мирсәй Дигидович, Рәшит Калимуллин аның белән бик сөйләшеп тормый иде. Потому что ул яшьрәк кеше, кызурак кеше.

Баллистан шалтаттылар. Рустам Яхин умер дип.
Әйдәгез, без белгән бөек композиторның тормышының кеше күзенә бик үк чалынмаган, күләгәдә калган ягына тагын бер кат күз салыйк. Шактый аянычлы бит язмышы. Композитор буларак бер генә шәкертен дә калдыра алмаган. Мөмкинлек бирмәгәннәр. Гомере буе тотырыклы эше булмыйча, язган җырларының барлы-юклы гонорарына һәм филармония концертларында сирәк-мирәк пианинода уйнап кергән акчага мохтаҗлыкта яшәгән. Гомеренең соңгы көннәрен сукбай эт-мәчеләр арасында уздырган. Вафатыннан соң исә шәхси әйберләренә кадәр чыгарып атылган. Татарстан урамындагы җиденче йорт. Монда Рөстәм Яхинның соңгы елларда яшәгән фатиры. Анда инде башка кешеләр, Хәлимә ханымның варислары яши. Композиторны бимазалаган этмәчләрнең дә эзе дә юк. Дүрт бүлмәле фатирның бер бүлмәсен Рөстәм Яхин музее итеп куйганнар. Ташланудан калган дәүләт бүләкләре, сәгатьләр, фотоальбомнар шунда саклана. Ну, в 2004 году
Мин Борис булып килгәндә, монда керерлек түгел иде. Бер өер эт мәчеләр җыелган. Ул этләр ачлыктан йорт җиһазларын, хәтта фатир диварларын кимерә башлаганнар иде. Рөстәм Яхин исемендәге питомник ясарга теләгәннәр ахры. Күп әйберләр тәмам эштән чыккан. Шуңа күрә аларны чыгарып ташларга туры килде. Күбрәк ноталарны, кулъязмаларны сакларга тырыштым. Аларны берәр битләп җыеп, киптереп, чистартып, теркәп куйдым. Шулай ук аудио һәм видео язмаларны җыеп алдым. Композиторның ике рояле дә тәмам тузган иде. Берсен төзәтеп, Милли музейга тапшырдым, икенчесен әле дә төзәтәләр. Озакламый ул кире шушы фатирга кайтачак. Рөстәм абый исән чакта монда кеше бик күп булмый. Соңрак мәгълүм сәбәпләр аркасында була алмый иде. Минем бер хыялым бар. Бу фатирны музыкаль салон итү. Акрынлап шул максатыма ирешергә тырышам. Әлегә аның җырларыннан өр яңа җыентык әзерлим. Чөнки ноталар арасында аның әле моңарчы башкарылмаган әсәрләре дә табылды кебек, ди ул. Казанда Рөстәм Яхин эзләрен саклаган йортларның да саны кими. Калинин урамындагы революциягә кадәр төзелгән, соңрак байлар буларак тартып алынган йортлары сүтеп ташланган. Париж коммунасы урамындагы йорты сүтелгән. Бары тик бала чакта белем алган бер музыка мәктәбе генә аның исемен йөртә.
Рөстәм абый белән мин беренче тапкыр очраштым. Җаваплы сәркәтип булып композиторлар берлегендә эшләгән идем. Сәнмес Рөстәм Мөхәммәд Хәзиевич. Ул мине шундук миңа Мөхәммәд Хәзиевич дип дәшмәгез. Хәзиевич дип кенә әйтегез. Рөстәм абый ул ябык кеше иде. Барсы да кертмидер иде җанына. Шулай читтәнерәк, тәнәк кына кешене тыңлый беләдер, әмма мин уйлыйм, үзенең дөньясында якын кешеләр аның бик әз булгандыр. Бер мәлне Мин барыбер өмет туды. Кайчандыр бу матур мәктәптә аның исемен алыр. Аннан соң ул бит безнең мәктәптә 3-нче музыка мәктәбендә укыган. 2006 елда безгә исем бирелде. Әмма без аны зур авырлык белән алдык. Былай сузалар, тегеләй сузалар, югалталар шул кәгазьләрне, хөҗәтләрне. Мин аларга озакы мәртәбә әйтәм, кем лаеклы түгел? Мәктәп лаеклы түгелме бу исемгә? Бәлки Рөстәм абый үзе лаеклы түгелме? Шулай дигәч инде каршы килмәделәр. Заманында Олег Мунстрем исән чагында Казанга килгәч аңа исем биргән әле мәктәпкә. Ә безнең үзебезнең композиторга һәр вакытта сузыла. Бер 10 ел йөрдем мин аңа артыннан. Инде вафат булгач, шул зиратка барганым, шунда да мин сиздем, якын кешеләре аның бик әз булгандыр. Миңа килде дә аның күршесе Садыков Илдус Гиниятович. Илдус Гиниятович, әйдәгез әле кабергә төшеп, аны куеп. Икәү төштек. Алгач, ничектер миңа шок каттым. Ул шундый җиңел иде. Менә кулда баланы алган кебек алдык та без шунда кабергә салдык.

Кадр артында калганы. Гадәттә без, берәр даһиебыз вафат булса, аның үлеменең сәбәпләрен эзләргә тотынабыз. Дәүләт тарафыннан кадерсезләнүен, үз вакытында мактаулы исемнәр, дан-дәрәҗәләр бирелмәвен искә алабыз. Рөстәм Яхин очрагында исә мондый гаепләр ташлап булмый. Мактаулы исемнәре дә, Зур фатирлары да булган аның. Тик барыбер тормышы бик үк матур булмаган. Үз язмышын һәркем үзе яза диләр бит. Шуңа күрә Рөстәм Яхин язмышында да мин берәүне дә гаепләргә җыенмыйм.